Каршылыклар, кыенлыклар күбрәк булган саен алда даны да зуррак көтелә, дип язган тарихи роман жанрына нигез салучы Вальтер Скотт. Татарстан чыгарылыш сыйныф укучыларын сынаулар көтә, ә калганнары өчен каникуллар башлана. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Алдагы минутларда Белемнәрне тикшерү дәүләт имтиханнарында нинди үзгәрешләр көтелә? Э, бүгенге көннәрдә безнең мәктәбебездә рус теленнән э, төп дәүләт имтиханын тапшыралар.

Любая эвакуация, прежде всего, это должен быть какая-то тренировка, должен быть навык.
Татарстанда соңгы кыңгыраулар яңгырады. 52 мең чыгарылыш сыйныф укучысын мәктәп ишек алларынан яңа тормышка озаттылар. Бу атнада аттестацияләр башланды, алда дәүләт имтиханнары. Һәм беренче булып земнәрен 9 сыйныф укучылары тикшерде. 36 меңнән артык укучы бу атнада рус теле һәм математиканы тапшырды. Быел алар өчен сайлап алып имтиханнар юк, әмма йомгак итеп контроль лист яздылар. Ул да имтихан форматында узды диярлек. Шуңа күрә чыгарылыш сыйныф укучыларына төп сынау алдыннан репетиция оештырдылар дип әйтергә була. Быел унберенче сыйныф укучылары өчен бердәм дәүләт имтиханнарында үзгәрешләр юк, ә тугызынчы сыйныфларда бар. Ниндиләр икән? Безнең киләсе репортажда. Бу көннәрдә мәктәпләрдә күп еллык укуга йомгак ясала. 9 сыйныф укучылары төп дәүләт имтиханын тапшыралар. Имтихан тапшыру пунктларының берсе Казан шәһәренең 34 нче мәктәбе. Бүген биредә укучыларның рус теленнән белемнәрен тикшерәчәкләр. Быел Татарстанда имтихан тапшыручы балаларның саны 36 меңгә якын. Барлыгы республикада 144 имтихан үткәрү пункты эшли. Алар барысы да тиешле таләпләргә туры китереп җиһазландырылган. Бүгенге көннәрдә безнең мәктәбебездә рус теленнән төп дәүләт имтиханын тапшыралар. Шулай ук пәнҗешәмбе һәм җомга көннәрендә математикадан тапшырачаклар. Имтихан үткәрелә торган аудиторияләр махсус видеокүзәтү белән җиһазландырылган. Балалар имтиханга металл рамка аша уза. Имтихан үткәрү вакытында аудиториядә ике оештыручы кизү тора. Коридорларда шулай ук дежурлар да бар. Кирәк булганда алар балаларны медкабинетка яки санитар бүлмәгә кадәр озатып баралар.
Исемлек буенча без РЦИМКОдан алабыз менә һәр көнне иртә белән яңа список, кемнәр бу көндә, бу экзаменда эшлиләр. Шул список буенча кертәләр беренче ишектән. Аннан соң металлоискательдән шулай ук только организаторларны кертәләр һәм укучыларны.
Барлык тапшыру пунктларында да Роспотребнадзор тарафыннан билгеләнгән куркынычсызлык чаралары үтәлә. Әлеге чаралар укучыларның сәламәтлеген һәм иминлеген саклау максатыннан оештырылган. Контроль над соблюдением норм Санпина организован очень строго. Например, при. Санпин нормаларын үтәүне контрольдә тоту бик кагды оештырылган. Мәсәлән, укучыларның парта арасы бер метр ярым. Кабинетларда парталар саны киметелде. Узган елгы эпидемия шартларында тугызынчы сыйныфлар өчен имтиханнар бөтенләй гамәлдән чыгарылган иде, укучылар контроль эшкенә яздылар. Быел исә чыгарылыш имтиханнарына кагылышлы үзгәрешләр кертелде. Укучылар хәзер ике мәҗбүри имтихан тапшыра, калган фәннәрдән сайлап алу буенча имтихан бирелми. Сегодня я сопровождаю учащихся девятых классов на экзамен ОГЭ. Бүген мин 9нчы сыйныф укучыларын рус теле буенча имтиханга озатып килдем. Быел алар ике мәҗбүри имтихан тапшыра, рус теле һәм математика. Калган фәннәрдән укучылар сайлап алып контроль эш бирәләр.
Тугызынчы сыйныфны тәмамлаучылар тапшыра торган төп дәүләт имтиханының нәтиҗәләре балларда бәяләнә. Аттестат алу өчен укучылар рус теленнән ким дигәндә унбиш балл, математикадан сигез балл җыярга тиеш. Имтихан өч сәгать илле биш минут дәвам итә. Дулкынлану юк, чөнки ел дәвамында без рус теленнән һәм, ой, рус теленнән һәм математикадан бик нык әзерләнәбез. Әлбәттә, бүген дә яхшылап йоклап, су, шоколадлар алып, Бергәләп яхшы кәеф белән килдек.
Тугызынчы сыйныф укучылары өчен дәүләт йомгаклау аттестациясен үткәрүнең төп чоры икенче июльгә кадәр дәвам итәчәк. Шулай ук резерв көннәре дә каралган. Бу көннәрдә имтиханны төп срокларда була алмаган яки нәтиҗәдән канәгать калмаган укучылар тапшыра алачак. Яшь эшкуар һәм финанс белемлелек дип исемләнгән онлайн олимпиадада бөтен Россиядән 800 меңнән артык мәктәп укучысы катнашты. Алар арасында 85 меңгә якыны Татарстаннан. Ул олимпиадада беренче сыйныфтан алып 9 сыйныф укучылары катнаша алды. Сынаулар ай дәвамында барды. Мәктәп укучылары мәсьәләләр, реаль тормыш вакыйгаларны, бизнес-кейсларны хәл иттеләр. Проект Учи нокта ру белем бирү онлайн-платформасы ярдәмендә тормышка ашырылды. Оештыручылар арасында Россия банкы һәм икътисади оешмалар. Олимпиада турында тулырак киләсе репортажда Нияз Рахман сөйләп үтәр.
Башкаланың 5 номерлы лицеенда яшь эшкуар һәм финанс белемлелек олимпиадасына старт бирелә. Ул 17 майга кадәр дәвам итте. Мәктәп бусагасыннан финанслар белән эшли белү, икътисади белемне баету иртәгесе көнгә инде бүгеннән үк нигез булып тора. Юкка гына биредә Россия банк җитәкчелеге Татарстанның мәгариф һәм фән министры бу чарада катнашмый, олимпиаданың максатлары зурдан ди алар. Сегодня очень важно быть э, финансово грамотным, и основы э, финансовой грамотности нужно закладывать с самого Бүген финанс яктан бик гыйлемле булу кирәк. Аның нигезе балачактан салынырга тиеш. Без үзебезнең банк белән берлектә партнерларны җәлеп итеп әлеге чараны үткәрәбез. Максат мәктәп укучыларының финанс яктан белемнәрен арттыру һәм әлбәттә мөмкинлекләрен сынап карау. Россиянең бөтен регионнарыннан 800 меңнән артык катнашучы, яшь эшмәкәр һәм финанс белемлек рекордларны ел саен яңарта. Шуларның 85 меңе Татарстан укучылары. Әлеге олимпиадада беренче, тугызынчы сыйныф укучылары катнаша алды. Сораулар һәм биремнәр шактый төрле һәм кызыклы иде, ди оештыручылар. Алар гаилә бюджетына бәйле эшләрне, мошенниклар белән очрашканда ничек үз-үзеңне тоту кебек биремнәрне бик Кыска үтиләр. Бу эшне 90 процент катнашучы башкара. Ә менә иң авыр биремнәргә күз салсак, анда шәхси блог булдырып, аңа уңышлы модель булдыру биремен 10-12 процент катнашучы гына башкара. Ә менә кулланылышта булган әйберләрне икенче тапкыр эшкәртүгә юнәлтеп, аннан табыш алу өчен 75 процент укучы өчен авыр бирем булып таныла. Татарстан мәктәпләрендә финанс яктан белемне ел дәвамында яхшыртып торалар, ди. С 15 года проводится данная олимпиада. совместно с Национальным банком России, Татарстана, э, фонд поддержки предпринимательства. Бу олимпиада бездә 2015 елдан бирле үткәрелеп килә. Финанс яктан гыйлемле булу һәрвакытта кирәк. Шунысын әйтергә кирәк, безнең балалар оештыручыларга сорау бирә алучы биш төбәк исемлегенә керде. Финанс белемне арттыру буенча онлайн дәресләр буенча без узган елны Россия күләмендә беренче урынны алдык. Ул дәресләр яз һәм көз айларында бара, анда 97 процент мәктәпләр катнашты. Әлеге олимпиада Учи.ру белем бирү онлайн платформасында тормышка ашырылды. Оештыручылар арасында Россия банкы һәм икътисади оешмалар да бар. Финанс яктан гыйлем бүгенге заман шартларында нәкъ менә кечкенәдән үк кирәк, чөнки миллионер булу өчен яңа алымнар һәм кызыклы идеяләр беренче планга чыга.
Казанның 175 номерлы гимназиясендә булган фаҗигадан соң куркынычсызлык мәсьәләләре югары дәрәҗәгә чыкты. Һәм бу белем бирү оешмаларына гына түгел, ә төрле экстремаль хәлгә дә кагыла. Россия мәктәпләрендә тормыш иминлеге нигезләре дәресе инде шактый вакыт алып барыла. Бу дәрес 90 нчы еллар башында кертелә башлый. Максаты, балалар һәм яшүсмерләр аңында шәхси һәм күмәк куркынычсызлык хисе формалаштыру, хәвеф хәтерне танып, дөрес бәя биреп, экстремаль һәм гадәттән тыш хәлләрдә, өйдә я урамда үзеңне дөрес тотарга өйрәтү. Психологик әзерлек тә бик мөһим, вакыйганы бәяләп, дөрес хәл итү. Надия Кадимова тормыш иминлеге нигезләре укытучылары һәм психологлар белән аралашты һәм алардан киңәшләр алды.
Тормыш иминлеге нигезләре дәресләре гел икенче планда калып килде. Мәсәлән, төгәл фәннәр арасында атнасына бер тапкыр кергән ЦИНның зур әһәмияте юк кебек иде. Ләкин соңгы кайгылы вакыйга тормыш иминлеге нигезләре дәресенең мәктәптә генә түгел, тормышта да иң кирәкле, мөһим фән икәнен раслады. 25 ел Эчке эшләр министрлыгында эшләгәннән соң, алган белемнәрен башкалар белән дә бүлешү өчен мәктәпкә килә Сергей Курылев. Ике кеше белән аңлаша алсаң, 2000 кеше белән дә аңлашасың. Шуңа да балалар белән авыр түгел, ди мөгаллим. Пришел в школу, потому что считаю, что в принципе в школе нужны мужчины, которые имеют опыт. Мәктәпкә педагог тәҗрибәсе булган чын ир егетләр кирәк дип санаганга килдем, ягъни бу төптән уйланылган карар иде. Эвакуация турында карар кабул ителә, эвакуация беренче тәрәзә аша түгел, ә ерактагылар аша бара. Балалар барсы бергә басмый, әкренләп укытучы аңлатканча эш итәләр, беренче булып ике егет сикерә. Бу куркаклар түгел, алар кызларны астан коткарачак кешеләр. Балалар ут линиясеннән китә, барысыннан да егыла, әйләнә башлыйлар, чөнки атучы атты ләкмәде, аска таба ләкмәде, ул аңлый, вакыт аның артыннан киләләр иде. Сергей Владимирович нас очень хорошо учит, нам все... Сергей Владимирович безне бик яхшы укыта, барсы да аңлашыла, без беләбез, әгәр безгә пычак белән, автомат яки винтовка белән кеше керсә, нәрсә эшләргә кирәк икәнен. Допустим, такая ситуация.
Один из учеников, ну, естественно, да, ну, какой-то там конфликт. Әйтик, хәл шундый, укучыларның берсе мәктәпкә пычак алып килгән. Ул ялгыз, автомат коралы юк. Биредә барыбер система. Әйтик, укучы коридорда үзе белән рюкзагы да бар. Син пычаклы кешенең якынлашканын күрәсең. Тиз арада булса, партны әйләндереп, аяк астына ташларга, рюкзакны да шунда ук ташларга мөмкин. Шуннан соң якындагы ишеккә йөгерергә һәм эчтән ябарга кирәк.

Гомерен психологик ярдәм күрсәтүгә багышланган Римма Кәримова практик күнекмәләргә әзер булу кешеләргә һичшиксез ярдәм итәчәген белдерде. Любая эвакуация, прежде всего, это должен быть какая-то тренировка, должен быть навык. Если у детей есть этот навык, то им с таким успехом справляются. Теләсә нинди эвакуация, ул барыннан да элек нинди дә булса тренировка, күнекмә буларга тиеш. Әгәр укытучыларның бу күнекмәләре бар икән, алар эвакуация вакытында балаларны чыгарганчы үзләрен тыныч тоту җиңелрәк. Педагог үзе һәрвакыт җыелган булырга, балаларга куркуын күрсәтмәскә тиеш. Һәм ул чакта ул сыйныфын җыя һәм балаларны тынычландыра алачак. Укытучыларның хезмәте елдан-ел авырая һәм зур җаваплылык сорый. Белем бирүдән тыш, теләсә кайсы вакытта алар балаларның гомерләрен коткарырга да әзер булырга тиешләр. Ләкин аларны бит моңа беркем дә өйрәтми. Зур проблема бар, беркем дә педагогларны гадәттән тыш хәлләрдә ни эшләргә кирәклегенә өйрәтми. Балаларга килгәндә, кемдер күбрәк, кемдер азрак әзерләнгән. Ә укытучыларга тактада, ә укытучылар такта каршында нәрсәдер аңлаталар, алар сугышка түгел, ә укытырга килә. Чтобы немного снять тревогу, это можно, во-первых, принять душ, либо Бераз хәвефле халәттән арыну өчен беренчедән душ яки ванна керергә кирәк. Шулай ук булса үз гаиләң яки куәтләп торучы якыннары да педагогка ярдәм итә ала. Можно на вдохе считать до четырех раз, два. Сулыш алганда санарга кирәк. Бер, ике, өч, дүрт. Сулышны тоткарлыйбыз, аннан сулышны авыз аркылы алтыга кадәр санап чыгарабыз. Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты.

Әгәр дә барлык тормыш иминлеге нигезләре дәресләрен дә шундый тәҗрибәле укытучылар алып барса, балалар кинәт барлыкка килгән хәвефләр алдында югалып калмаслар иде. Онытмаска кирәк, тән җәрәхәте төзәлсә дә, күңел яралары озак тынгы бирмәскә мөмкин. Шуңа да вакытында психологик ярдәм алу да мөһим чара булып тора.